Voilà, schöne guten Mëtteg Äech zu den Aarbechte vum Regierungsrot vun De Moien kommen läit mer um Häerz e puer Wierder iwwert den trageschen Doud vum japanesche Premier, den Shinzo Abe ze soen. Den Här Abe a Lëtzebuerg huet eng gemeinsam Relatioun. Den Här Abe wor den éischte japanesche Premierminister deen op Lëtzebuerg och komm ass, dat wor 2000. 15, En huet ëmmer gekuckt d'Relatioune mat eis héich ze halen an och ze verdéiwen. An ech muss Iech soen, et mécht mer Suergen, datt den ëffentlechen Debat an och d'Auserneanersetzungen ëmmer manner op eng friddlech an eng konstruktiv Aart a Weis, an ëmmer méi oft op eng destruktiv Aart a Weis a mat Gewalt gefouert ginn. Datt elo e fréiere Premier matten am Wahlkampf esouguer huet musse säi Liewe loossen, muss ons alleguerten, wéi mir déi d'Demokratie verdeedegen, och ze denke ginn. Dësen Doud ass méi wéi tragesch a schockéiert ons alleguerten. Mir sinn an onsen Häerze bei der Famill an och beim ganze japanesche Vollek. De Regierungsrot ass haut zesummekomm, wéi Der jo och wësst, fir den zweeten Avis vum Expertegrupp och ze beroden. Ech hat och déi fënnef Experten de Moien invitéiert, fir am Ufank vum Regierungsrot och dobei ze sinn an Annerhallef bis zwou Stonne wore se och do, fir kënnen eben och déi verschidde Froen, déi deen een oder deen anere Regierungsmember nach hat, kënnen ze äntweren oder nach zousätzlech Explikatioune kënnen ze ginn. Et war mer wichteg, datt keng oppe Froen an och keng Onkloerheete méi existéieren, är d'Regierung eng Decisioun och ze huelen huet. Et war mer och wichteg, deene fënnef Experten, Perséinlech kënnen Merci ze soen. Ech wëll dee Merci och nach eng Kéier hei op dëser Plaz widderhuelen. Et muss een de Constat maachen, dass ouni deen onermiddlechen Asaz och vun de Wëssenschaftlerinnen a Wëssenschaftler, an dat weltwäit, muss een och agesinn, wiere mir haut net an där, an där, an erlaabt mer, dass ech se nennen, ähnlechermoosse stabiler Situatioun, wéi se mer am Moment och erliewen. D'Regierung steet hannert der Wëssenschaft an och hannert d'Erkenntnisser vun der Wëssenschaft. D'Regierung steet och hannert de Constaten, déi d'Experten an hirem zweeten Avis presentéieren. Ech komme méi spéit heirobber zeréck. Fir d'éischt wëll ech awer op den Ausgangspunkt och vun den Diskussioune ronderëm d'Impfflicht zeréckkommen. Am Ufank vum Joer huet jo d'Regierung och eng breet Consultatioun lancéiert. Si huet nieft dem Expertegrupp och Gesellschaftlech Acteuren an d'Parteien an der Chamber ëm hir Meenung gefrot, wéi si zu enger Impfflicht och géife stoen. Ech hunn deemools an der Chamber gesot, datt d'Regierung d'Ambitioun an de Wonsch huet, d'Froe ronderëm eng méiglech Impfflicht och mat enger breeder gesellschaftlecher an och mat enger breeder Majoritéit ze tranchéieren. datt d'Regierung bereet ass, den Argumenter nozelauschteren, déi déi verschidde Parteien an Acteuren och virbruecht hunn a virbrénge wäerten. Dës Aussoe gëllen haut och nach ëmmer. Mir maachen ons d'Diskussiounen iwwert d'Impfflicht ganz sécher net einfach, well mir wëssen, wéi sensibel och dëse Sujet ass a well et sech ëm eng Mesure handelt, déi am Fong, eisem fräie Geescht, deem fräheetleche Geescht am Fong och widdersprécht. Eng Impfflicht ass dann och just ëmsetzbar, wa si d'Zoustëmmung vun enger breeder politescher a gesellschaftler Majoritéit fënnt a gläichzäiteg keng aner Mesure och zu erwënschte Resultater féiert. Am Ufank vum Joer waren och dës Konditiounen erfëllt. Et ass eng Tatsaach, mir hunn 52 vu 60 Deputéierten, déi och prinzipiell sech fir d'Aféiere vun enger Impfflicht ausgeschwat hunn. An och vill gesellschaftlech Acteuren hunn dëst gefuerdert. Wa mir awer eppes an dëser Pandemie geléiert hunn, dann ass et, dass d'Erkenntnisser, dass d'Situatioun sech zënter méi wéi zwee Joer permanent verännert. An dat, wat gëschter richteg war, kann haut schonn nees Falsch sinn. D'Wëssenschaft gewënnt all Dag, all Dag nei Erkenntnisser iwwert e Virus, deen och permanent mutéiert a sech aneschters verhält, wéi mer dat nach virun e puer Wochen oder virun e puer Méint och gewinnt waren. Déi lescht 6 Méint sinn am Fong dat perfekt Beispill fir déi Ännerung a wéi séier och e Virus säi Gesiicht ännere kann, gutt duerstellen. Mir wëssen, dass Wa mer vun Alpha, vun, a mir hu bal d'Buschtawe vum ganze griicheschen Alphabet duerchgeholl, si mer bei Delta, hate mer jo vill Konsequenzen, déi den Deltavirus mat sech bruecht hunn, dass mer haut e Virus hunn, deen omnipresent ass, deen Omikron heescht, en Omikron, dee vill méi séier sech verbreet wéi dat wat mer bis elo kannt hu mat deenen anere Varianten, awer däitlech manner geféierlech ass wéi déi Varianten, déi mer virdrun och haten. Mir wëssen awer och, datt déi aktuell Situatioun keng Garantie fir d'Zukunft duerstellt. Mir kënnen eng nei Variant am Hierscht oder am Wanter och net ausschléissen, déi jo erëm méi geféierlech kéint sinn. A genee dowéinst hu mir am Ufank vum Joer en Avis bei engem onofhängegen Expertegrupp an Optrag ginn, fir en Debat eben iwwert d'Impfflicht och ze lancéieren. Dësen éischten Avis war ze zu deem Moment kloer an och eendäiteg. Et gouf kee Spillraum fir Interpretatioun. D'Experten hunn der Politik ganz kloer eng altersgebonnen an och eng sektoriell Impfflicht recommandéiert. Haut hu mir deen zweeten neie Rapport vun deem selwechte Grupp virleien. Muss ech soen, wann een en och liest an och no deene Gespréich mer, déi een de Moment haten, dass et méi en differenzéierte Rapport och ass, deen och op nei Erkenntnisser opgebaut ass an déi d'Wëssenschaft och an deene leschte Méint konnt eeben och sammelen. Erkenntnisser, déi och en anert Bild zeechnen, wéi dat, wat mir nach Ufank vum Joer och kannt hunn. Et war wichteg a richteg, an dat soen d'Experte selwer, sech Zäit ze ginn, eben och fir déi nei Erkenntnisser kënne mat a Betruecht ze zéien, är eng Impfflicht decidéiert gëtt. Ech hunn et och scho gesot, d'Regierung steet och hannert de Constat, déi d'Experten an hirem zweeten Avis presentéieren. Mir deelen de Constat, datt d'Impfung weiderhin dat bescht Instrument ass, fir schwéier Krankheetsverleef an eng Iwwerlaaschtung och vum Gesondheetssystem ze verhënneren. Mir deelen de Constat, datt besonnesch bei de Vulnerablen, also de Leit iwwer 50 Joer, nach ze vill Mënschen hei zu Lëtzebuerg net geimpft sinn. Mir deelen och de Constat, datt de Risiko vun enger méi geféierlecher Variant net auszeschléissen ass an datt mir ons op dëse Szenario och virbereede mussen. A virun allem deele mir och de Constat, datt et am beschte wier, wann all Vulnerabel, A geimpft a soubaut a soumat och beschtméiglechst géint e schwéiere Krankheetsverlaf geschützt wär. Dëse Constat hunn d'Experten och an hirem Avis androcksvoll mat den neisten Zuelen an och wëssenschaftlechen Erkenntnisser beluecht. An hire schrëftleche Conclusiounen loossen d'Experten och e gewëssene Spillraum. Si soe selwer, datt si zwar all Zenario, objektiv duergestallt hunn, mee datt am Endeffekt d'Politik ass, déi hir Schlëss aus dësen Zenarien och muss zéien. Iwwert den eendäitegen Notze vun enger honnertprozenteger geimpfter vulnerabeler Populatioun léisst sech net streiden. Op dësem Punkt ass d'Regierung och ganz averstan mat den Experten, an ech mengen, och e groussen Deel vun der Chamber wäert dëse Constat kënnen deelen. D'Marge fir déi politesch Décisiounen ass awer genau hei, an déi ass genee op deem dote Punkt. D'Fro stellt sech nämlech, Wéi kënne mir en Taux, esou wéi dat och an der Etüd ass, vun 100 Prozent erreechen? Wien de Rapport opmierksam liest, stellt fest, dass D'Experten eng Impflicht suggeréieren op Basis vun engem Worst Case Szenario a gläichzäiteg awer och engem Best Case Szenario. Hire Modell vun enger Impflicht baséiert nämlech op dräi gläichzäiteg Konditiounen an op engem idealen Szenario vun honnertprozenteger Impfquot bei den iwwer 50 Järegen, déi awer dann e considerabelen Impakt huet, wann dee schlëmmste vu siwe Szenarioen a Form vun enger Delta-aarteger Variant antrëfft a wann d'Vaccinen Nach wierke mat engem Rappell vun enger drëtter oder enger véierter Dosis no fënnef Méint? Et ass onméiglech ze soen, wéi warscheinlech et ass, datt mir mat engem méi geféierleche Variant konfrontéiert ginn. Mir kënnen awer politesch aschätzen, wéi warscheinlech et ass, datt mat enger Impfflicht 100 Prozent vun de concernéierte Persoune geimpft wäerte ginn. Wëssenschaftlech gesinn ass esou eng Prämiss novollzéibar. Politesch gesinn wësse mir awer, dass den Zenario an der Realitéit kaum ze erreechen ass. Eng Impfflicht ass keen Impfzwang. Mir haten ni de Plang a wäerten ni de Plang hunn, iergend engem mat Gewalt eng Sprëtz an den Aarm ze drécken. Dat ass mat onsem Verständnis vun Demokratie a Mënscherechter net vereenbar. D'Erfahrung mat der Impfflicht aus europäesche Länner weisen ons, datt just nach en Deel vun den Leit, déi nach net geimpft waren, sech vun enger Impfflicht iwwerzeege gelooss hunn. Etüden hunn och erginn, datt en considerablen Deel vun der Populatioun sech kategoresch géint eng Impfung wiert, dëst och am Fall vun enger Impfflicht. Aus deem Grond muss d'Politik d'Berechnunge vun Experte mat der realistscher Ëmsetzung ofgläichen. Net wat d'Resultat ubelaangt, mee ob déi theoretesch Prämisse praktesch och ëmsëtzbar sinn. Well op Basis vun der Prämiss stellt oder fält eben och d'Proportionalitéit vun enger Impfflicht. Ech kommen dofir nach eng Kéier op den Objektiv vun enger Impfflicht zeréck, deen d'Experten och selwer definéiert hunn. Eng Impfflicht huet net zum Zil, den Eenzelnen ze schützen oder de Virus auszerotten, Nee, d'Impfflicht hätt, wann en Experten och nolauschtert, dat primäert Zil, eng Iwwerlaaschtung vum Gesondheetssecteur och ze verhënneren. D'Experten hunn och dofir genee Modellisatioun erstallt mat konkrete Resultater, wéi vill Hospitalisatiounen an och vill Doudesfäll eng Impfflicht a verschidden Zenario géif verhënneren. Dës Zuele baséiere wéi gesot op der Hypothees, datt nom Aféiere vun enger Impfflicht 100 Prozent vun de concernéierte Leit mindestens dräi Mol, wann net esou guer véier Mol misst geimpft sinn. D'Regierung ass zur Konklusioun komm, datt eng Impfflicht am aktuelle politeschen a gesellschaftleche Kontext net zum gewënschten Impftaux vun 100 Prozent wäert féieren. Dofir ass onser Meenung no d'Proportionalitéit vun enger Impfflicht zu dësem Moment a Fro gestallt. Eng Proportionalitéit, déi viru sechs Méint vläicht nach méi gi war wéi haut, wou mer nei Erkenntnisser och hunn. Versteet mech net falsch, déi Decisioun ass keng einfach an ech si mer och bewosst, datt et bei dëser Fro keng zefriddestellend Äntwert gëtt. Hei gëtt et keen definitiivt Richtegt an och kee definitiivt Falscht. Dës Decisioun ass net schwaarz an och net wäiss. Schlussendlech goung et hei drëms, och tëschent wëssenschaftleche Modeller a politesche Realitéiten e Wee ze fannen, dee béides och unerkennt an och béides honoréiert. D'Aufgab vun der Regierung ass et, all Agrëff a Grondrechter a Fräiheeten ze iwwerpréiwen, ofzeweien an dann eeben och ze justifiéieren. D'Aufgab vun der Regierung ass et och nach ëmmer d'Gesondheet vun de Bierger a Biergerinnen sou gutt wéi méiglech och ze protegéieren. Dofir huet d'Regierung och de Moie decidéiert alles derfir ze maachen, den Avis vun den Experten esou gutt et geet ze honoréieren an och ze suivéieren. D'Experten hu méi wéi eng Kéier betount, datt d'Politik sech fir den Eeschtfall am Hierscht oder Wanter soll preparéieren. Dofir wäert d'Regierung den Text, deen d'Justizministesch preparéiert huet, aus der viregt genannte Grënn net formell deposéieren. Dir wësst jo, dass och schonn am Dezember, mengen ech, deen, oder et wor schonn en Débat viru Kuerzem, wou mer och scho mat de Parteie jo och geschwat hunn, wou och d'Texter, Punkten och agefléisst sinn. A fir eis ass et och, dass mer den Text dem Statsrot an der Chambre awer en Avis scho wëlle froen. Fir keng Zäit ze verléieren, wann de Worst Case Szenario och giff antreffen. Mir waarden awer selbstverständlech fir d'éischt den Debat an der Chamber of, och dee jo nächste Mëttwoch eng Deklaratioun an Donneschden och en Debat stattfënnt, fir d'Meenung vun all de Parteien och ze lauschteren an eben och kënnen ze analyséieren, är mir dës Demarchen och lancéieren. No dësem Debat wäerte mir och den Text der Chamber an der Ëffentlechkeet dann och kënnen presentéieren an déi néideg Echangë mat de concernéierte Acteuren och féieren. Am nächste Regierungsrot ass nächste Freiden, da wäert dat dann och um Ordre du jour sinn. Dëst soll sécherstellen, datt mir séier Rechtssécherheet och hunn am Fall, wou zu engem spéidere Moment eng Impfflicht decidéiert soll ginn. Dat heescht och, datt d'Regierung weiderhi flexibel bleift a prett ass, op e Virus ze reagéieren, deen, esou wéi ech virdru scho gesot hunn, säi Gesiicht capabel ass all Moment ze änneren. D'Justizministesch wäert Iech och zousätzlech Detailer iwwert déi juristesch Iwwerleeunge ginn, déi an dëser Fro och ganz komplex sinn. An d'Gesondheetsministesch wäert Iech och Erklärung ginn, wéi d'Regierung wëlles huet, déi zousätzlech Recommandatioune, well et wier jo net nëmmen d'Impfflicht, et si jo och nach aner Recommandatiounen, déi am Avis och waren, vun den Experten ëmgesat kënne ginn oder wat nach muss gemaach och kënne ginn. A wéi d'Regierung och ouni Impfflicht e méiglechen héijen Impfto och erreeche wëll. Jo, fir ons ass et weiderhin eng Prioritéit, déi Vulnerabel ze schützen. Mir wäerten och weiderhin d'epidemiologesch Situatioun vun noem suivéieren an d'sanitär Mesuren och dorunner upassen, wann néideg. Mir encouragéieren och weiderhin all vulnerabel Persoun an all Persoun, déi ka geimpft ginn, sech och impfen ze loossen. De Moie krute mer och gesot, dass eng Rëtsch vu Leit eeben d'Rendez-vouse verpasst hätten. Et ass nach ëmmer d'Méiglechkeet, et muss een net schonn elo déi zweet oder déi drëtt, et kann een nach ëmmer eng éischt Impfung maachen, fir déi Leit, déi nach net geimpft gi sinn. An d'Plus-value vun enger Impfflicht ass allerdéngs de Moment esou ongewëss, datt mir et net verantworten, esou eng Flicht och ze mandatéieren. Ech hunn Iech elo d'Aschätzunge vun der Regierung zum zweeten Avis vum Expertegrupp presentéiert. Et ass eng Aschätzung, déi wëssenschaftlech Conclusiounen ze honoréieren a gläichzäiteg déi politesch Ëmsetzung kritesch ze hannerfroen. Et ass eng Aschätzung, déi geprägt ass Vun all den neien Erkenntnisser, déi zanter dem éischten Avis dobai komm sinn an déi och d'Experten zu enger méi nuancéierter Conclusioun geleet hunn, de Verlaf vun der Krankheet, wéi schlëmm d'Krankheet ass, an och nei Methoden, nei Methoden, Dir hutt jo och gesinn am Avis, dass awer och nei Medikamenter komm sinn, déi awer och erlaben, dass verschidde Leit, déi e méi schwéiere Verlaf hunn, och duerch Medikamenter kënne méi séier a besser och geheelt ginn. Dat sinn all déi nei Prämissen an et si souvill Inconnuen och nach fir déi, Wann ech den Avis mer erlabe kann ze paraphraséieren, dass gesot gëtt, dass, wann eng nei Variant kann, et och wichtig ass, dass mer dann en Impfstoff hunn, deen op déi nei Variant och funktionéiert, et cetera, et cetera, et cetera. Also dat heescht, et sinn och, wéi gesot, ganz, ganz vill Punkten, déi een nuancéiert och an deem Expertenrapport interpretéiert huet an déi méi nuancéiert Konklusioun och vun deem Expertrapport wéi deen, dee mer am Januar hunn, och hir Conclusioun, déi se presentéiert hunn haut de Moie bei eis am Regierungsrot. Et ass eng Aschätzung, déi d'Impfflicht net prinzipiell a Fro stellt, mee sech Froen iwwert hir Ëmsetzung an och hir Proportionalitéit stellt, besonnesch am Kontext vun der néidleger politescher an och gesellschaftlecher Akzeptanz. Et ass virun allem eng Aschätzung, aus där kloer ervirgeet, dass mir eis op all Eventualitéit awer am Hierscht musse preparéieren, dat heescht, et ass nach net alles gedoen, an eise gréisste Wonsch wär, dass mer am Hierscht am Fong deen doten Text net misse weider an der Prozedur verdéiwen, well de Virus dann och net méi Esou present wéi zu Lëtzebuerg wéi dat awer de Fall déi lescht Jore war. Madamm Tanson. Merci, Här Premierminister. Gudde Mëtteg Iech alleguerten. Jo, wéi elo schonn ugeklongen ass, stelle sech an deem heite Kontext natierlech eng ganz Rei grondsätzlech Froen, alles Froen, déi mer jo och schonn an der Debatt am Dezember an der Chamber am Fong diskutéiert haten. A wann Der Iech richteg erënnert, Et ass eng Jurisprudenz, déi ëmmer erëm ernimmt gëtt. Dat ass eng géint d'Tschechesch Republik vum CJOR, vum Europäesche Mënscherechtsgeriichtshaff zu Stroossbuerg. An dat Urteel leet eigentlech d'Konditioune fest, ënnert wéi engen esou eng Impfflicht, wéi se dann net zu Covid-Zäiten, mee fir aner Krankheeten an der Tschechescher Republik imposéiert gouf, fest. An déi éischt Prämiss ass emol déi, dass, ech wollt Iech dat elo e bësse vun deem méi juristesche Standpunkt belichten, déi éischt Prämiss ass déi, datt et en Agrëff definitiv an d'Privatliewen ass, wat e fundamentaalt Mënscherecht ass, an datt hei eigentlech zwee Grondrechter an der Balance zouenee stinn, dat eent ass dee vum Schutz op d'Gesondheet, op d'Liewen, wat all Bierger zu gutt huet, an dat anert ass eben dee vun dem, vun der Privatsphär an och vun der Bestëmmung op déi kierperlech Onversehrtheet. An d'Stroossbuerger Geriicht ass zejoert zu der Conclusioun komm, datt ee kann esou en Angrëff maachen, mee e muss eben e puer Konditiounen erfëllen. An déi éischt Konditioun ass, et muss e kloer definéiert Zil virleien, Déi zweet Konditioun ass, datt dat Zil och kann erfëllt ginn duerch déi Mesure, déi proposéiert gëtt, also an dësem Kontext d'Impfpflicht. An déi drëtt ass natierlech déi, wou alles ëmmer e bëssen dominéiert, déi vun der Proportionalitéit vun deene Mesuren, déi proposéiert sinn. Dir wësst, datt bei der Gestioun vun dëser Kris d'Regierung ëmmer vun engem Prinzip geleet wor, dat ass déi, datt mer alles gemaach hunn, fir eng Iwwerbelaaschtung vum Gesondheetswiese vun de Spideeler ze evitéieren. Dat natierlech aus deem éischten evidente Grond, mee awer och well do hannendrun ganz vill aner Konsequenzen ebe sinn an och fir Leit, déi musse behandelt ginn, fir d'Personal, wat an de Spideeler schafft, soudass dat dat ass, wat eis permanent guidéiert huet an deene Mesuren, déi mer geholl hunn. An natierlech dann ëmmer d'Fro, Wéi kann een dann Déi Iwwerbelaaschtung evitéieren. An enger éischter Phas war dat virun allem Kontaktbeschränkungen. Et war och eng aner Reegelung, wéi een zum Beispill mat Mask oder mat Covidcheck oder mat manner Leit an engem Sall dat konnt maachen. Dunn ass d'Impfung komm an dunn huet sech ëmmer méi d'Fro opgedrängt, jo mee elo hu mer eng Impfung, firwat muss elo nach generell d'ganz Populatioun awer ënnert dës Contraintë gestallt ginn, wann eigentlech eng Impfung jo do ass, fir deem entgéintzewierken. Dat heescht, dat, wat eis och geleet huet an där heiten Diskussioun, an do sinn ech da beim Zil vun der Mesure Impfpflicht, dat ass dat, dass mer eeben déi Iwwerbelaaschtung vun de Spideeler domadder géingen évitéieren. Dat ass en Zil, wat, meng ech, fir jiddwereen akzeptabel ass. D'Fro ass awer dann déi, an dat ass déi zentral Fro, ob dat Zil kann erreecht gi mat där Mesure, wéi se elo an der Diskussioun ass, schonn zënter dem Wanter. An duerfir war et extrem wichteg fir ons, datt mer nach eng Kéier d'Experte gefrot hunn, och au vu vun der Evolutioun vun der Pandemie, au vu vun neien Expertisen, déi virleien, an Duerfir konnte mer dann och de Moien an engem ganz gudde Gespréich mat den Experten eigentlech där Fro nach eng Kéier nogoen. A wéi de Premier Minister et elo grad gesot huet, sinn u sech an hirer Haaptconclusioun, déi eigentlech ganz villschichteg ass a wou et och vill Nuancë ginn an hiren ënnerschiddlechen Avisen, mee hir Haaptconclusioun, mussen eigentlech dräi Konditiounen erfëllt sinn. Dat eent ass wierklech eng virulent Variant. Dat zweet ass déi, datt den Impfstoff, deen dee Moment existéiert, och géint déi Variant hëlleft. An déi drëtt ass déi, datt een dräi oder méi Impfungen och huet, déi da manner wéi fënnef Méint zréckleien. An dat alles op Berechnungsbasis vun engem honnertprozentege Impftour. A mir sinn zur Konklusioun komm, eben no der Analys vun deem Avis an och dem Echange elo de Moien a gëschter mat den Experten, datt domat d'Konditiounen, déi d'Mënscherechtsgeriicht opgesat huet, eigentlech net erfëllt sinn, well laut hirer Konklusioun d'Pflicht nëmmen de gewënschten Effekt ebe ka kréien, wann all dës Konditiounen erfëllt sinn. An dat ganz hypothetesch ass, mer an deem Cas de figure elo net sinn an och net wëssen, ob mer am Wanter an deen dote Cas de figure oder soss eng Kéier an deen dote Cas de figure kënne kommen. Et ass also ze vill hypothetesch, fir Stand haut dese ganz déifgräifenden Agrëff an d'Fräiheete vun deem Eenzelnen ze justifizéieren. Dat ass op alle Fall d'Meenung vun der Regierung. Dat heescht e puer Saachen net. Et ass mer och wichteg, déi awer nach eng Kéier z'ënnersträichen. Et heescht net, datt d'Impfung per se net wierkt. Et heescht och net, datt de Sort vun deem Eenzelnen ons egal ass, wann ee sou wëll. Et geet bei esou enger Impfflicht net drëm, deem Eenzelne säin Liewen, säi Gesondheetszoustand ze retten, well do ass jiddwereen op sech selwer gestallt, fir seng eege Gesondheet ze suergen. Mee et geet eben drëm, d'Gesondheet vun der Allgemengheet ze garantéieren. An et heescht och net, datt mer net eventuell an eng Situatioun kéinte kommen, wou eng Impfpflicht awer noutwendeg wier. An duerfir hu mer decidéiert, datt mer d'Texter esou wäit wéi nëmme méiglech géinge weiderféieren a weiderdreiwen, fir datt, le cas échéant, wann dat dote misst sinn, an enger ganz séierer Prozedur och déi Texter kéinte gestëmmt ginn. Wat elo den Text iwwert d'Impfflicht ab 50 Joer ugeet, fir deem vläit ganz kuerz virzegräifen, Mir haten effektiv déi Diskussioun am Dezember. Mir hunn eis dorop baséiert, fir elo en Text auszeschaffen, deen e Sanktiounsmechanismus virgesäit op enger Basis pro Mount, wou dann eng Amende géing fälleg ginn, wann een net geimpft wär, wou natierlech och Exceptiounen dra virgesi sinn, gesondheetlecher Natur, a wou och natierlech Rekursméiglechkeete virgesi sinn. A mir wëlle elo mam Statsrot a mat der Chamber consultéieren, fir ze kucken, dat doten awer op allen Niveauen ze aviséieren. Dat Eenzegt, wat mer elo nach net kënnen aviséiere loossen, an dofir gëtt et dann och keen Exposé des motifs vun deem Text, wou mer erklären, firwat mer deen Text do brauchen, dat ass ebe genau déi Fro vun der Proportionalitéit an der Noutwendegkeet, fir dat doten elo, Stand haut, anzeféieren. Dofir déi bësse méi ongewéinlech Prozedur. déi mer hei gewielt hunn, a mir wëllen all d'Chancen op ons Säit stellen, fir prett ze sinn, falls mer deen Text hei awer bräichten, wou mer natierlech alleguerten hoffen, datt dat net wäert de Fall sinn. Merci. Madame Lenert.
Jo, gudde Mëtteg alleguerten. Et ass ganz vill gesot. Ech géif et awer och gären nach eng Kéier vu menger Säit widderhuelen, An enger fräiheetlecher Demokratie, an där mer liewen, ass et extrem wichteg, dass, wa mer Agrëffer maachen a fundamental individuell Grondrechter, dass mer zolidd Argumenter hunn. Mir mussen dat kënnen argumentéieren, mir musse kënnen noweisen an iwwerzeegend beleeën, zäitno, dass dat, wat mer virhunn, dat, wat déi Mesurë sinn, déi mer proposéieren, och wierklech deen erwaartenen Impakt kënnen hunn an dass do, wou haut eng gewëssen, E gewëssene Flou ass, wann een den Avis liest vun den Experten. Et si ganz vill Ongewëssheeten am Raum am Hibleck op de September. Et ass scho e puer Mol gesot ginn, d'Erkenntnis ass déi, dass mer net wëssen, wat am September kënnt. Dat ass eppes, wat eis schonn déi ganz Pandemie iwwer begleet. Et weess ee, wat haut ass, et kann een héich rechnen, mee et weess een net, wat an Zukunft wäert op een duerkommen. Wéini kann een esou en Agrëff maachen? Bah, éischtens wann noweislech a kloer novollzéibar eng Gefor ass. Ech mengen, do si mer eis eens, dass mer mat deene Leit, déi nach net geimpft sinn, eventuell eng Gefor hunn vun enger Iwwerlaaschtung. Mee mir mussen awer och kënnen noweisen, dass déi Mesuren, déi mer proposéieren, an der Situatioun haut, mat deene Mëttelen, déi eis zur Verfügung stinn, do schwätzen ech d'Impfstoffer un, och dozou féieren, dass déi Gefor dann agedrosselt gëtt. Well dorëms geet et jo schlussendlech, wa mer en Agrëff maachen, Da muss mer kënnen vertrieden an och novollzéibar veranschaulichen, dass do e signifikativen Impakt wäert sinn. Mir wëssen awer trotzdem haut ganz villes, an ech wëll gären och dorobber insistéieren, dat ass, dass d'Impfstoffer ganz gutt gewierkt hunn. Dat ass de Gamechanger gewiescht an där ganzer Pandemie. A wann ee réckbléckt op eis Statistiken, da gesäit een, dass déi eng ganz, ganz kloer Sprooch schwätzen, dass ab deem Moment, wou e groussen Deel vun der Bevölkerung geimpft war, huet ee kloer gesinn, Dass d'Inzidenz an de Spideeler net méi weider eropgaangen ass, dat huet sech fundamental geännert an dat ass dat, wou mer mussen drop opbauen, och an Zukunft. Dat bitt e regelrechte Schutz fir den Eenzelnen an dat ass dat, wat mer ëmmer erëm musse widderhuelen. Mir hunn eng ganz Rei Leit, déi protegéiert sinn an doduerch och eebe kloer an der Evolutioun vun der Pandemie gesinn, dass trotz héijen Neiinfektiounen, wéi mer se elo hunn, trotz engem Ustig vun Neiinfektiounen, net op där anerer Säit d'Beleeung an de Spideeler deementspriechend an d'Lut geet. Wat de Risiko betrëfft, géif ech en och gären nach eng Kéier widderhuelen, eng net vaccinéiert, eng net geimpfte Persoun huet 20 Mol méi en héije Risiko vun engem schwéiere Verlaf, och haut nach, dat ass evident, vun engem schwéiere Verlaf, deen gegebenfalls an d'Spidol oder zum Doud féiert. Dat muss ëmmer erëm widderholl ginn an de Message haut soll net dee sinn, dass d'Impfung net wierkt, dass just mat deem Rescht u Leit, déi net geimpft sinn, gesi mer net ganz kloer den erwaartenen Impakt op de Better, wéi mer eis en eigentlech awer misste kënne virstellen, wa mer deen dote Schrëtt nach géife maachen. Mir gesinn och ganz kloer, dass d'Boosterimpfung hiren Effet huet a bleiwen och dofir dohannert mat de Recommandatiounen iwwert eise CSMI, deen lues a lues jo ëmmer nei Informatioune gëtt, wou recommandéiert gëtt, eng zousätzlech Boosterimpfung ze maachen. Och dat huet e ganz, ganz kloren. e ganz kloren Impakt op d'Geschehen. Wat hu mer entretemps lafen? Well wann eppes gëllt, ass et elo net de Fouss vum Gas ze huelen. Dat ass eis Devise déi ganzen Zäit scho gewiescht. Mir bleiwe preparéiert. Mir wëssen, dass nach ëmmer en Deel vun eise Leit am Land net geimpft sinn. An do schaffe mer weider drop. Mir hunn an deem Sënn am Mäerz eng Helpline en place gesat, eng professionell Helpline am CHL, déi mer och gepusht hunn iwwer d'sozial Medien, iwwer Reklammen, wou jiddwereen, deen nach Suergen huet, deen nach Froen huet, sech kann hiwenden, déi wäerte mer och weider oprecht behalen an dat soll eis Campagne begleeden, déi och weiderhi leeft an de Summer eran, an den Hierscht eran. Weider hu mer nieft den Dokteren an den Apdikten, déi d'Impfung maachen, eng Offer, déi praktesch soll si fir d'Leit, wou mer op d'Plaze gi wou mer d'Leit ufannen. Dat war e grouse Succès d'lescht Joer an dat wäerte mer och weider maache mat Pop-up-Storen, mam Impfbus, deen ënnerwee wäert sinn, an och ëmmer kontinuéierlech wierklech eng Campagne a Richtung vun deenen, déi eben nach net ugeschwat sinn. An deem Sënn sinn och Courrieren erausgaangen. Mir hunn déi Leit kënnen identifizéieren iwwert eis Datebanken, déi Stand haut nach net geimpft sinn. Fir déi iwwer 50 Järeg sinn dat, dat gesitt Der och am Rapport vun den Experten, eng ronn 30.000, insgesamt sinn et der e bësselche méi. All déi Leit sinn nach eng Kéier individuell och ugeschriwwe ginn, opgeruff ginn, sech impfen ze loossen, an se kruten och d'Informatioun vun der Helpline, wou se sech kënnen hiwennen. Selbstverständlech kann och ëmmer jiddweree sech un säin Dokter wenden, wann en nach Froen huet. Dës Campagne leeft weider. Mir sinn och prett, fir, wann nei Impfstoffer kommen, fir ganz zäitno kënnen d'Impfzentren erëm opzemaachen, wann dat misst gemat ginn. Eis Preparatioun leeft weider, do hu mer absolut näischt an de Ralenti, am Géigendeel. An och d'Campagne fir d'Booster-Impfunge wäerte mer bäihalen a pushen. Dat ass wichteg an krut och ëmmer erëm widderholl vun den Experten, dass den Impfschutz lues a lues ofhëlt. Dofir sinn och déi Booster-Impfunge wichteg, dass een den Rappellen nokënnt, wa se dann kommen. De Fazit ass also, weider oppassen, dat ass dat eent, virun allem fir vulnerabel Leit. Et gëtt och ëmmer eng Unzuel u Leit, déi sech ni richteg 100 Prozent wäerte kënne schützen. Fir si gëllt et, bei där Zirkulatioun, déi mer haut hu vum Virus, och weiderhin opzepassen. A fir déi, déi nach zécke mam Impfen, et trotzdeem ze maachen. Mir sinn och an der Erwaardung vun neien Impfstoffer. Ech kann Iech do nach kee genauen Datum soen. Ech weess, dat ass eng Fro, déi Der ëmmer hutt. Mir waarden alleguerten och gespaant op déi nächst Generatioun un Impfstoffer. Mag sinn, dass och dat nees eng Kéier e Gamechanger gëtt. Eis Ambitioun ass et, schnell ze reagéieren, wa mer genuch Erkenntnisser hunn, fir nei Mesuren mussen ze huelen. Mir sinn jo och preparéiert mat eisem Pandemiegesetz, wat mer nach ëmmer oprecht halen, vum Kader hier, sou dass mer eng gewësse Routine hunn iwwert déi lescht Joren, fir och schnell kënnen déi eenzel Mesuren erëm ze aktivéieren, wa se da gebraucht ginn. An allem ganz wichteg natierlech och elo den techneschen Avis zu de Kader, dee mer brauche fir eng Impfpflicht, wa se dann néideg wär oder wa se indiquéiert wär, fir déi kënnen ganz schnell ze aktivéieren. Dofir gëllt et elo déi doten Schrëtt weider ze huelen. Et si fir mäin Deel och ganz froh a géif nach eng Kéier och en e Merci adresséieren un d'Experten, déi sech hei ganz vill Aarbecht gemaach hunn. Ech mengen, mir waren alleguerten der Meenung, dass déi Zäit gutt investéiert war. Si woren och selwer ënnert sech eens, dass et déi Zäit gebraucht huet. Et muss een zäitno kënne berechnen, wat den Impakt ass. Et ännert villes iwwer d'Méint an dat hu mer hei u sech gesinn an deenen nuancéierte Konklusiounen, déi komm sinn.
Nach dee Punkt vum Impfregister. Den Impfregister, richteg, ass och ugeschwat ginn. Eng vun de Problematiken, wann een esou wëllt, ass, dass mer grad am Gesondheets a Fleegesecteur e grouse Prozentsaz hu vun Auslänner, déi bei eis schaffen, vu Leit, déi all Dag iwwert d'Grenz kommen. Déi hu mir natierlech net an eisen nationalen Datebanken dran. Dat mécht, dass d'Zuele vum Impftaux an dësem Secteur heiansdo mëssverständlech interpretéiert och ginn. Mir hunn, wa mer eis Résidenten ukucken, dat sinn déi fiabel Donnéeën, déi mir hunn, e ganz héijen Impftaux do vun iwwer 90 Prozent. Mir hunn awer hunn keng fiabel Indikatioun, wéi et bei de Frontalieren ausgesäit, déi bei eis kommen, well dës Leit jo och zum Deel eben am Ausland geimpft sinn. An dofir si mer och ganz interesséiert, der Transparenz halber op där Pist weiderzeschaffen. Wann een esou e Regëster hätt, wär dat sécherlech e Plus punkto Transparenz un Informatioun. An dat wäerten Aarbechte sinn, déi mer och elo wäerte weiderbréngen, fir ze gesinn, wat et do vu juristesche Méiglechkeete gëtt, wat een an esou e Regëster kéint androen, nieft enger Covid-Impfung. Ech wëll och gären nach eng Kéier rappelléieren, dass d'Urgence elo, wat den Cordon sanitaire ugeet, net méi esou gesi gëtt vun den Experten, wéi dat nach viru e puer Méint de Fall war. Firwat? Well déi Variant, déi mer am Moment hunn, déi am Moment staark zirkuléiert, quasi gläich zirkuléiert tëschent Geimpften an net-geimpften Leit, mä dat hëlt awer näischt vun der Pertinenz vun der Fro vun esou engem Regëster ewech. An dofir wäerte mer och do weider, weider drop schaffen an dat beaarbechten, fir gegebenfalls mat enger Propos ze kommen dann. An d'Madame Kahn als Responsabel och fir d'Altersheemer huet och direkt gesot, dass se do sech géif uschléissen, fir dass mer do eng gemeinsam Positioun och hunn. An d'Fro, déi mer de Moie gestallt hunn, ass nämlech, Wéi wäit geet et? Ween Etc, etc. An do sinn nach esou vill Froen, déi opstinn. Do muss ee wierklech juristesch sécher sinn, éier een do eppes och nach Definitives kann annoncéieren. Froen? Den Här Auer. U sech hat ech just zwou Froen. Mir haten uewen schonn der fënnef. An ass nach reduzéiert. Fir rtl géif ech froen, emol als Éischt, opgrond vun deem, wat elo gesot ginn ass, firwat gëtt den Text eréischt informell déposéiert oder der Chamber, dem Statsrot gewisen, iert den Débat ass. Firwat gëtt dat net virum Débat gemaach, fir dass ee kann anstänneg dann och iwwert d'Detailer schwätzen? Et geet ëm den Input.
Den Text, mir kucke jo, mir hu jo e Mëttwoch eng Deklaratioun, en Donneschde, den Text ass jo schonn d'Resultat vu Consultatiounen, déi an der Chamber stattfonnt hunn. An ech mengen, ech ginn d'Wuert och der Madame Tanson, déi den Text och preparéiert huet. Mee de But ass, mir hunn en Text ausgeschafft, nodeem mer en Débat an der Chamber haten. Mir sinn elo esou gutt ewéi fäerdeg, mee mir waarden och nach op d'Recommandatiounen oder d'Positioune vun deem engen a vun deem aneren en Donneschden, fir déi do nach mat kënnen dran anzeschaffen. Dir wësst jo zum Beispill, et gëtt jo déi Fro, an dat wäert ech och d'Fro stellen an der Chamber, Drëtt Impfung, fréiert Impfung, Délai, Amende, et cetera, et cetera. Déi Froen hätt ech gären eng Positioun och vun der Majoritéit a vun den Oppositiounsparteien. Ech, mir probéieren dee breetste Konsensus ze fannen, wann eng Kéier deen Text misst ugeholl ginn. An dowéinst geet elo net drëms, en Text ze deposéieren, är ee mat de Leit diskutéiert, mee elo mat de Leit diskutéieren an dann en Text deposéieren, an dee fänkt jo da réischt och d'Diskussiounsprozedur och un. Ok, well Dir hutt et elo ugeschwat, dat war elo eng Fro, déi ech scho souwisou gehat hat iwwert d'Strofen, wéi si nach ëmmer net, an Dir hutt et gesot, datt all Mount dann eng Strof géing ginn, mee in fi-, also bis wéini, also dat géif jo da vläicht jiddfer Mount. Soulaang wéi den Text en vigueur wär. Soulaang wéi den Text en vigueur wär pro Mount. Wat elo am Text steet ass eng Propo-, also Dir kënnt Iech vläicht erënneren, mir haten am, mir haten e Froekatalog bei der leschter Debatt an do war eeben och dat doten en Deel vun de Froen, dat war, wéi e Montant, mensuell Strof, eemoleg Strof, a mir hate jo och vill Diskussiounen doriwwer, datt et net kann esou sinn, datt mer sozial do ze vill grouss Ënnerscheeder maachen. Duerfir hu mer eis schlussendlech decidéiert fir eng Strof, dat ass elo eis Propos, déi dann op enger Basis vun 150 Euro de Mount géing falen, esou laang den Text en vigueur wär an een net geimpft wär, an net géing ënnert déi Konditioune fale fir net musse geimpft Ze sinn. Mee dat ass, wéi gesot, eng Propos. Et geet jo elo d'nächst Woch eigentlech net drëm, iwwert deen Text ze debattéieren. Et geet d'nächst Woch drëm, iwwert den Avis vun den Experten ze debattéieren an dann dono d'Conclusioune ze zéien. Mee den Text ass net geheim. Also ech, voilà, et ass keen Ok, mee et ass zesummenhänkend, well Dir hutt jo vun der Finalitéit oder vun der Opportunitéit eeben, déi déi Proportionalitéit géing ginn, fir eng Impfflicht. Dat hänkt jo dann dovunner of, wéi héich d'Strof ass. Jo, mee dat ass eréischt déi drëtt Etapp. Ech hunn Iech virdrun d'Konditiounen eng Kéier opgelëscht. Dat heescht, fir d'éischt muss Dir musst en Zil hunn. D'Zil wär dat, eng Iwwerbelaaschtung ze evitéieren. Déi zweet ass, dat Zil muss kënnen erreecht ginn. An et ass am Fong iwwer déi Etapp, wou mer am Moment diskutéieren. An da kënnt eréischt d'Fro, wann ee seet, dat zweet Zil, Dee zweete Krittär, eben dass mer dat Zil erreechen, ass ginn, an dat ass eigentlech d'Basis vun der Diskussioun déi nächst Woch iwwert den Avis vun den Experten, wou mir iwwerhaupt kënnen higoen a soen, Ass dat, wat mer elo virgesinn hunn als Dispositif, proportionell zu deem Zil, wat mer eis gesat hunn a wat mer och kënnen erreechen? Ok, Haaptsaach dir gitt iech dann eens. Mir ginn eis ëmmer eens. Voilà, dann ass d'Fro iwwert de Vaccin. Hutt der gesot, et wär e Gamechanger, Madamm Lenert, mee war et net éischter d'Mutatiounen a méi harmlos Varianten, déi e Gamechanger och waren? Deels, deels.
Mir hu och Variante gehat, déi vill méi aggressiv waren an der Zirkulatioun. An dat ass awer ganz kloer ersiichtlech, dass et den Effet vum Impfen ass, dee gehollef huet, do dat Schlëmmst ze evitéieren, a wa mer zu deem Zäitpunkt net den Impfstoff gehat hätten, da wier dat schonn méi schlëmm ginn. Dat war bei der Delta, wa ech mech richteg erënneren. Jo, just Fro nach, well eng vun de Fuerderunge vun den Experten wier och e Cadre législatif. Ech mengen domadder ass och e Pandemiegesetz gemengt, dat freet och d'CSV. Wou ass dat drun? Jo, ma mir hunn e Pandemiegesetz um Lafen. Dat ass jo net ofgeschaaft, au contraire, dat wäerte mer bäihalen, och wann et enthielegt ass am Moment, well ganz vill Mesuren am Moment eeben net spillen, ass et eis ganz wichteg gewiescht, dat Gesetz oprecht ze halen. An ech géif och gären drop hiweisen, dass mer justement Evaluatiounen an international Vergläicher lafen hunn, fir dann eben à l'issue vun der Pandemie un engem fir d'Zukunft ze schaffen. Mee haut hu mer e Pandemiegesetz, wa mir muere musse Mesuren huelen, hu mer de ganze Kader stoen. Et ass e Gesetz, wat ganz vill Dispositiounen huet, déi net touchéiert gi sinn iwwert déi ganz Zäit. Do, wou mer d'Variatiounen haten, war an de Mesuren. An do krute mer jo och ëmmer erëm reegelméisseg, och vu Säite vum Statsrot, si mer drun erënnert ginn, dass mer an enger Matière réservée sinn an dass bei Aschnëtter d'Chamber och muss befaasst ginn. Dat heescht, Mir sinn all Kees an d'Chamber gaangen, fir Deeler vun deem Gesetz, dat wat de Corpus war vun de Mesuren, ze änneren, mee d'Gerüst selwer mat de Voies de recours'en an esou weider, d'Basis fir eis Datebanken, fir déi, déi hu mer. Also mir hunn u sech, schaffe mir jo elo net ouni Gesetz, soss kéinte mer sécherlech net déi Daten erfaassen an déi Aarbechte maachen, déi mer, déi mer elo lafen hunn. Ech hätt eng Fro par rapport. Madame Schimmer vum 100,7. Jo, d'Carole Schimmer.
U wien riicht sech déi Impfflicht? Bon, ab 50 Joer, mee sinn dat nëmme Residenten, sinn dat Touristen, sinn dat, ech weess et net, wien kéint dorënner falen? An ass dat net diskriminatoresch par rapport zu anerer, déi dann eben net ënnert deene Krittäre falen. Dat war jo och e ganz, eng ganz grouss Debatt eben am Dezember, wou mer wierklech vill driwwer nogeduecht hunn an dat, wat mer schlussendlech festgehalen hunn, och opgrond vun den Diskussiounen, déi mer an der Chamber haten an tëschent ons, ass, datt mer déi Propos, dat ass wierklech eng Propos, wéi se elo hei virläit, wou da jiddweree sech kann, spéider dozou positionéieren, ass eben ze soen, dass all iwwer 50 Järegen, deen hei am Land wunnt, do drënner fält. Mir hunn natierlech och virgesinn, zesummen, dat ass och net just en Text vum Justizministère, dass zesumme mat der Santé, wou mer dat, Ministère de la Santé, wou mer dat gemaach hunn, eben och déi Certificaten, am Ausland, déi Impfungen, datt déi unerkannt ginn, dat ass och virgesinn, an ebe wéi gesot all déi méiglech Exceptiounen, déi et och haut scho ginn, wéini ee sech net kann impfe loossen, dat ass alles hei virgesinn. Mee et bleift eben deen Ënnerscheed tëschent de Leit, déi hei wunnen, an de Leit, déi heihinner schaffe kommen, an duerfir si jo och zwee Texter ausgeschafft ginn, also net, Just dowéint, mee eben och déi sektoriell Impfflicht, dat ass och en Text, deen ënnert dem Lead vum Georges Engel, dem Aarbechtsminister, ausgeschafft ginn ass an deen eben och dee Volet da couvréiert. An dee géing sech dann applizéieren op déi Leit, déi a verschiddene Secteure schaffen. Do ass den Alter net eng Konditioun, do ass et wierklech de Lieu de travail eng Konditioun.
Dat heescht, 50 järeg Frontalieren oder 50 plus Frontalieren, déi wären do net betraff? Dach, et sinn, also et sinn zwee separat Texter
an dat ass jo och zwee Voletë vun dem Avis vun den Experten. Mir hunn deen ee Volet, ass deen iwwert déi, wat mir nenne generell Impfpflicht, déi sech awer just bezitt op déi iwwer 50 Järeg. Do ass just d'Résidenten, déi implizéiert sinn, eben aus ganz, och ganz praktesche Grënn, well dat sinn déi, wou mer och kënne kontrolléieren, ob se geimpft sinn oder net. well se bei eis am Regëster sinn oder well se eis da schreiwe kënnen, datt se net geimpft sinn, och par rapport zum Andreiwe vun den Amenden a sou weider. Dat heescht, mir sinn do vill geleet gi vun de praktesche Consideratiounen. An da war deen zweete Volet am éischten Avis vun Experte, kënnt Der Iech erënneren, do ass och vun enger sektorieller Impfflicht rieds gaangen am Spidolssecteur, am Secteur de soins, Pflegesecteur, wou gesot ginn ass, do bräicht een, Och eng Impfflicht. Elo an dësem Avis steet, dass dat net soll kommen, mee dass dat soll ersat ginn eben duerch dee Regëster, wou d'Leit da sollten eng Deklaratioun maachen. D'Fro, déi mer eis awer elo natierlech och stellen, ass, ob mer net déi zwee Texter iwwert deeselwechte Wee bei de Statsrot ginn, fir dass mer déi zwee Texter prett hätten, fir de Fall, wou et wierklech misst kommen. Dat heescht och déi sektoriell Impfflicht?
Dat sinn déi Villcher vum Tageblatt. D'Experten haten an hirem Avis och gefuerdert, datt d'Personal aus dem Gesondheetssecteur hiren Impfstatus soll oppeleeën. Gouf och doriwwer diskutéiert, inwiefern dat eventuell kéint gesetzlech festgehale ginn?
Dat ass dat, wat ech u sech erwähnt hat virdrun. Do wäerte mer sécherlech och elo drop schaffen, kucken, wéi eng Modellen et gëtt, wat de Scope wär, wie wär do concernéiert, wéi géif een dat handhaben. Dat wäerte mer beaarbechten.
Dann eng Kéier op d'Impfregëster zréckzekommen, Sinn do mëttlerweil Lëtzebuerger, an ech denken do virun allem un d'Studenten, déi sech am Ausland impfe gelooss hunn, sinn déi mëttlerweil hei zu Lëtzebuerg erfaasst? Do war jo an der Vergaangenheet Lacunnen. Nee, mir kënnen net, also jiddwereen huet eng Erfa-, eng national Erfaassung. Dat ass jo och d'Verpflichtung, wou mer eise Reporting an Europa maachen. Mir hunn Keng Donnéeë vu Leit, déi auslännesch Résidente sinn. Déi Donnéeë sinn an deene Länner. Et huet een Impressiounen, mir hate jo elo laang 3G en place, wou d'Leit och konnte fräiwëlleg sech op Lëschten androen. Dofir huet een eng gewëssen Impressioun, wéi et ass. Mee mir hunn net Donnéeë vu Leit, déi net hei am Land wunnen.

Eng Impfflicht elo ze decidéieren, an deem d'Konditiounen net erfëllt sinn, well ee seet, et muss een nach zwee oder dräi Meter tëschent hunn, wier jo dat falscht Signal. Mir soen, mir ginn den Text elo eran. Mir wëssen och schonn, datt eng éischt Impfung ass kee Schéma complet. Mee wann d'Situatioun mat sech bréngt, datt mer e Virus hunn, dee méi geféierlech ass, wa mer en Impfstoff hunn, deen op deen och wierkt, an de Risk besteet, dass mer am Fong duerch déi Virulenz an eben déi Schlëmmheet, wann ech mer dat erlabe kann, vum Virus ze soen, Problemer och an de Strukture kréien, dass dann direkt den Text ka gestëmmt ginn. Dat heescht, e geet elo net an déi offiziell Prozedur, wou de Grand-Duc en Text ënnerschreift, well, esou wéi d'Justizministesch gesot huet, et muss en Exposé des motifs ginn. Mir kënnen awer hei net an engem Projet de loi en Exposé des motifs néant oder à définir schreiwen, dat heescht e Lücken, en Text, wou mer am Fong schreiwen, L'exposé des motifs sera en temps voulu. Dat geet net! Oder mir hunn eng Ursaach, an déi hu mer haut net. Mee mir mengen awer, datt et net raisonnabel wier, näischt an d'Prozedur ze ginn. Dat heescht, och wann et keng formell Prozedur ass, keng offiziell Prozedur, ech wäert den Text un d'Chamber goen, wäert och scho kënnen presentéiert ginn an der Chamber, en éischten Echange hunn mat den Deputéierten. E wäert och un de Conseil d'État goen, e wäert och un d'Chambre professionelle goen, net fir en Avis formell, mee fir dass, wann den Text muss, rapid gestëmmt ginn, dass dat eppes ass, an dat hu mer jo scho bewisen, dass ee bannent aacht Deeg en Text schonn unter Dach und Fach och hat. Dat ass de Wonsch, dee mer hunn. A well mer wëssen, dass et awer eng komplex Fro ass, wëlle mer net de leschte Moment waarden, fir den Text dann den Institutiounen, déi domadder befaasst sinn, och ze ginn.

Dat sinn déi Mesuren, déi ech virdrun opgezielt hat. Selbstverständlech geet et lues a lues erof, well een ëmmer méi no bei déi Proportioun u Leit kënnt, déi méi staark resistent sinn. Mee mir hunn d'Campagne zu kengem Moment ënnerbrach an et ginn och nach all Dag Leit, déi sech impfen. Hunn nach de Moien Fotoe gesi vum Bus, deen zu Esch steet, wou nach ëmmer Leit dohinner ginn. A mir hunn eben ganz individuell elo virun engem gudde Mount déi Leit ugeschriwwen, déi nach net geimpft sinn, ganz individuell mat engem Courrier nach, alles dat soll seng Friichten droen. Mir ginn dervun aus, dass déi Campagne nach weider leeft an dass mer mat deene Mesuren, mat den Helpline, déi mer en place hunn, och nach ëmmer Leit iwwerzeegt, iwwerzeegt kréien. Eis Ambitioun ass et, red, weiderzefuere mat der Impfcampagne an eis do net, net decouragéieren ze loossen. Dass dat ab engem gewëssene Moment, wann een e gewëssene Sockel hannert sech huet, méi lues weidergeet, ass normal, well mer bei deene Leit ukommen, déi vläicht net erreecht gi waren oder déi déi wierklech Retizenzen hunn, datt dat do e bësse méi zéi gëtt, läit an der Natur vun der Saach, mee dat soll een awer net ofhale weiderzefueren.
David Marques fir de Quotidien. Fir do anzehake, Madamm Lenert, d'Experten hunn jo och drop higewisen, datt u sech ënnert deene 50, iwwer 50 Järegen, déi nach net geimpft sinn, ganz vill Vulnerabler sinn, wou d'Doktere vläicht och oder d'Médecins traitanten missten eng méi wichteg Roll iwwerhuelen. Ass do eppes ugeduecht, fir do nach eng Kéier. Ze sensibiliséieren oder d'Dokteren opzeruffen? Jo, dat ass och ugeduet. Dat geschitt och kontinuéierlech. D'Doktere gi selbstverständlech ëmmer informéiert an a Kenntnis gesat vun de Recommandatiounen vum Conseil supérieur des maladies infectieuses. An do ass et ganz, ganz kloer, dass dat recommandéiert ass. Bei verschidde Krankheetsbiller gehéiert d'Impfung quasi zur Behandlung dobäi. An ech ginn dovun aus, dass d'Dokteren dat och maachen. Och dat krute mer méi nuancéiert Réckmeldungen haut vun den Experten, virun allem aus dem klinesche Beräich. Ech mengen, dass dat eppes ass, wat scho geschitt. An och do gëtt ëmmer erëm, wann nei Erkenntnisser kommen, gëtt dat ëmmer selbstverständlech weidergeleet un d'Dokterschaft. Un d'Madamm Justizministesch, ech wësse meng, et ass da ganz hypothetesch, mee de Contrôle vun enger Impfpflicht géif dann iwwert dee Register goen, deen Der ugeschwat hutt virdrun, oder kënnt Der dat elo nach net soen? Fir erauszefannen, wien net geimpft ass, wann eng Impfflicht bis do wär. Mee dat hu mer souwisou schonn. Also do hu jo d'Donnéeë wee geimpft ass oder net.
Jo, dat sinn déi Donnéeën, déi de Santésministère souwisou huet. Op Basis dovunner géif dann. Op Basis dovunner gëtt dann all Mount, géing da gekuckt ginn, wee misst elo esou eng Amende bezuelen. Da kritt een dat geschéckt an dann huet een och 15 Deeg Zäit, fir zum Beispill eranzeginn, dass een am Ausland geimpft ginn ass oder datt een ënnert eng vun de Konditioune fält, déi am Gesetz virgesi sinn, wou ee sech net brauch unzeschreiwen. De Regëster, just fir ze preziséieren, datt dat net vermëscht gëtt, deen am Gespréich ass, dat ass éischter eppes Aarbechtsrechtleches a Sektorielles, wou ee seet, an engem Gesondheets a Fleegesecteur kann de Patron do e Regëster féiere vun deem, vu sengen Arbeitnehmer, dee geimpft ass oder net ass. Dat ass eng aner Diskussioun. Mir hunn natierlech national eng Vue op d'Donnéeë vun der Impfung. Gutt, an da vläicht ofschléissend de Premier. Den Dokter Schock hat bei der Presentatioun vum Avis gesot, datt en d'Gefill huet, datt d'Science net immens respektéiert gëtt, well d'Experten net fräigestallt ginn, sondern net bezuelt gi sinn. Hutt Der dat de Moie mat hinnen eng Kéier ugeschwat, respektiv wat ass Är Reaktioun dodrober? Jo, ech hunn et ugeschwat. An ech muss Iech just soen, datt, ech wëll net soe ween, mee de Gros vun den Dokteren, déi do waren, a Professeren, déi do waren, gefrot hu fir näischt ze kréien, well se fonnt hunn, datt se dann déi Neutralitéit gi fir preservéieren, mee mir hunn awer d'Méiglechkeet gelooss fir deen, deen eng anerer Meenung ass, eis dat matzedeelen an da géife mer do och eenzel Fäll da consideréieren.
Monica Camposeo fir rtl, Et ass jo elo vill vum Regëster geschwat ginn. Kënnt Der vläicht erklären, wat de Sënn dohannert wier, wann, wéi Dir elo gesot hutt, d'Inzidenz, den Inzidenz-Taux ënnert de geimpften an net geimpfte Leit jo Ähnlech oder respektiv d'nämmlecht ass, dat heescht, dass de Virus nämmlecht zirkuléiert. A wéi engem Szenario ass et da wichteg, am Santésberäich ze wëssen, ob ee geimpft ass oder net? Mir wäerten eis méi mam Detail vum Sënn befaassen, wa mer dat beaarbechten. Wann ee sech virstellt, dass eng Variant do ass, wou dat nees keen, am Ament ass et eben net méi differenziéiert, et zirkuléiert genau esou staark tëschent geimpfte Leit quasi wéi net geimpfte Leit, Wann een awer elo beispillsweis en Impfstoff hätt, wou een e kloren Effet hätt op d'Zirkulatioun, géif dat erëm méi Sënn maachen. Mee et ass, wéi Der et schonn aent, ass och hei den Däiwel am Detail. Et ass en interessanten Aspekt, fir dorobber ze schaffen, grad an eisem Land mat ville Frontalieren, wou mer ebe keng national Donnéeën hunn. Wéi dat awer am Detail ausgesäit, dat muss ee sech iwwerleeën, och wat d'Konsequenze kéinte sinn. Et geet drëms, Transparenz an engem bestëmmtene Secteur ze hunn, wou ebe besonnesch Vulnerabeler sinn, fir da gegebenfalls betriblech Moossnamen ze huelen, dass et déi Leit kënne vläicht just an dësem Service eran oder och guer net. Mee do ass nach vill, do stelle sech nach vill Detailfroen effektiv. Déi nämmlecht Fro ongeféier stellt sech dann och fir den 3G. Also d'Experten hu jo ganz kloer gesot, et muss ee jo virbereet sinn fir den Hierscht, dass mat Mesuren erëm kéinte kommen. Wier en 3G, wéi mer en d'lescht Joer haten, respektiv 2G vertrietbar? Wann d'Situatioun esou bleift, wéi se den Ament ass. Dass d'Situatioun am Moment ass, si mer an engem gudde Szenario. Do imposéieren sech am Moment keng Mesuren. Wann d'Situatioun géif deseskaléieren, kann ee selbstverständlech erëm op esou Mesuren zréckgräifen, wou een dann am Fong Filtere setzt. Kann een sech och virstellen. Mir hunn och Budget virgesinn, mir si preparéiert, fir gegebenfalls erëm mat Schnelltester ze schaffen, wann dat misst sinn. Dat ass eppes, wa mer elo erëm bemol e méi staarken Impakt an eise Spideeler giffe gesinn, kéint ee sech virstellen, dass een erëm méi op Schnelltester zréckgräift, och wann net d'selwecht zirkuléiert. Erlaabt de Schnelltest zum Beispill awer, déi erauszefilteren, déi infizéiert sinn, egal ob se geimpft sinn oder net? Alles dat si Méiglechkeeten, déi do sinn. Am Moment hu mer kee Grond unzehuelen, dass mer dat mussen aktivéieren, mee mir si vun onsem Pandemiegesetz hier Mat de Rahmenbedingungen, déi mer hunn, mat der Routine, déi mer haten, fir déi Mesuren erop an erofzefueren iwwert déi lescht Méint a Joren, natierlech prett, dat och kuerzfristeg erëm kënnen ze maachen. Do gëtt et kee Grond unzehuelen, dass dat technesch opwänneg wär. Dat ass eppes, wat mer entretemps kennen a schnell kënnen en place hunn, wann der gebraucht wär. Mee et misst ee schonn da gesinn, dass et en Ënnerscheed gëtt tëschent geimpft a net geimpft, fir esou eng Mesure wéi den 3G en place ze setzen, soe mer.
Ënner anerem, jo. Mee dat muss een dee Moment muss een dat evaluéieren. Ech mengen, dofir hu mer eis eis Expertsgruppen och intern, déi déi Situatioun evaluéieren. Am Ament mécht dat kee Sënn fir eis an der Situatioun. Merci. Hu mer nach Zäit?
Eng Zousazfro? Ech iwwerzéien och mol, mee ech wollt éischstens mol nach froen, déi Fro hat ech elo vergiess. Nä, Owner vun RTL. Jo, pardon, nach eng Kéier, Owner vun RTL. Ech hat vergiess ze froen virdrun, also ech weess, dass et wierklech dat ass, déi, déi Schwieregkeet beim Exercice ass jo fir d'Zukunft virauszegesinn. Mee wann ee weess, huele mer elo mol eng Kéier un, dass ee sech eens gëtt, huet een en Text, all, alles ass kloer definéiert, dann ass jo de Problem, wa lo iergendwou op der Welt dann eng nei Variant opdaucht, Da muss een dat ganz séier stëmmen. Ok, huele mer un, dat geet esou séier wéi et nëmme geet a puer Deeg. Da mussen d'Leit nach geimpft ginn, duerch d'Impfflicht eben incitéiert gi geimpft ze ginn an da muss et nach wierken. Wéini weess een dann, wéini seet een, mir declenchéieren dat? Dir hat dat Wuert meng ech benotzt, oder schonn am Januar, Här Bettel. Wéini muss een da soen, voilà, elo maache mer d'Impfflicht, wann den Tech-Service prett ass? Et ass, wéi Der sot, do si vill Saachen a kuerzer Zäit ofzeschätzen. Ech mengen, do muss mer eng Risikoaschätzung maachen, eng Berechnung. Da muss mer déi Modalisatiounen, déi mer elo hunn, mat neie Szenarien héichrechnen a ganz schnell agéieren, esou wéi mer dat elo déi ganz Pandemie duerch och ëmmer gemat hunn. Et kommen nei Momenter, mir gi mat neie Situatioune konfrontéiert. déi mer haut net kënne kennen, an esoubal mer do Erkenntnisser hunn, ass et eisen Défi fir zäitno a schnellstméiglech eng Aschätzung ze maachen an dann ze handelen. Well am Ufank vun der Pandemie war et vläicht um Niveau vun der Kommunikatioun schwéier fir ze soen, well et geet ëm net d'Iwwerlaaschtung vun de Spideeler, et ass vill iwwer Infektiounszuele geschwat ginn zum Beispill, dat heescht dës Kéier ganz kloer, wann ee elo gesäit a Südafrika ginn d'Hospitalisatiounen an d'Lut par rapport zu esou vill Infektiounen, also ass méi Hospitalisatiounen per Infektiounen, dann déclenchéiere mer. Kann ee sech et esou virstellen? Zum Beispill, jo. Gesinn, wat sech deet, wat ee gesäit. Sécherlech, wann iergendwou eng Alerte kënnt, dass eppes Neies zirkuléiert, wou een eng méi staark Pathogenitéit erkennt, dat heescht, dass d'Leit erëm vill méi krank giffe ginn dovunner, wat am Moment net de Fall ass, da wäre mer sécherlech alertéiert. An net nëmme mir, ech mengen d'Experten weltwäit sinn do schonn op Zack, fir sech schnell zesummenzesetzen an dann ofzeschätzen, wat dat bedeit fir eis Modellisatiounen, déi mer lafen hunn. Eng lescht Fro, wann Der erlaabt, an dat ass iwwert d'Tripartite respektiv de Kafkraaftverloscht a Frankräich. Décisionéieren se nei geziilte Mesurë gär fir Leit, déi op den Auto ugewise sinn an net vill verdéngen? Hei hu mer de Tankrabatt vu 7,5 Cent, deen am Fong geholl jidderee bis hin vum SUV-Fuerer, deen net drop ugewisen ass, och entlaascht. Dat hält am Juli op, Enn Juli. Ass do eppes virgesi fir eeben déi, déi op den Auto ugewise sinn a manner Moyennen hunn? An dann nach d'Kritik vum OGBL, datt de Steierkredit net giff d'Verréckele vun der Indextranche iwwerkompenséieren an de Fäll vu Leit, déi zum Beispill Schichte schaffen oder Sonndesstonnen, quitte dass natierlech, vläicht war do och d'Kommunikatioun net perfekt, d'Regierung wollt vläicht ni mam Steierkredit eleng den Index kompenséieren. Da kënnt Der dat vläicht hei soen. Merci.
Ech wëll just, well Der eng Zousazfro fir d'Impfung gefrot hutt, Iech fir d'éischt soen, dass een nach ëmmer ka geimpft ginn. Et brauch keen ze waarden, bis eng nei Well kënnt oder eng méi schlëmm Well kënnt, fir geimpft ze ginn. Et kann ee geimpft ginn. Et sinn Impfstoffer do. Et ass nach ëmmer méiglech, geimpft ze ginn. Déi Leit, déi net wëlle geimpft ginn, dat ass e Choix. Mee déi Leit, déi mengen, et wier ze spéit a se kéinten net méi geimpft ginn, just zur Informatioun, Il n'est jamais trop tard. Et ass ni ze spéit, fir geimpft ze ginn. An et brauch keen ze mengen, e misst sech schummen, wann en sech bei en Dokter presentéiert, well en eng éischt Impfung wëll. Et ass nach ëmmer de beschte Schutz géint e schlëmmere Verlaf. Dann fänken ech mat der leschter Fro un. Mir baséieren eis Calculen op de Statec, an ech mengen, déi Statec-Zuelen sinn déi, déi se och sinn, an déi aner Mesuren, ob nei Mesurë geholl ginn oder eng nei Tripartite geholl, gemaach gëtt. Ech schléissen näischt aus. Dat soen ech Iech och ganz éierlech. Ech hunn dat dès le départ gesot, ech schléissen näischt aus. Ech gesinn am Moment, dass de Konflikt tëschent der Ukrain a Russland net esou ausgesäit, wéi wann do esou séier wéi méiglech do esou séier wéi mat all gudde Wënschen, eng Léisung giff stattfannen. Dat ass e Risk, dass net nëmmen zu Lëtzebuerg, mä Europa a weltwäit och awer ekonomesch Repercussiounen ëmmer méi mierkbar sinn. An d'Regierung huet sech engagéiert, dat och am Accord, dass mer eis giffen erëmgesinn, soubal d'Situatioun sech op jidde Fall giff verschlechteren. An dat ass och iwwert d'Tankrabatten an all déi Saachen, do sinn nach Diskussiounen amgaang. Ech weess, dass d'nächst Woch jo och en Débat an der Chamber ass zesumme mat der Finanzministesch an do ass méiglech, dass och déi eng oder déi aner Saach dann eeben als Conclusioun och erausgezunn gëtt. An dann hat Der nach eng aner Fro. Mat dat mam Tankrabatt effektiv. Jo, mä dat hunn ech Iech gesot. Dat, also d'nächst Woch sinn Diskussiounen. Ech sinn hei net de Spriecher vun der Finanzministesch. Mir haten et haut net um Ordre du jour, just fir Iech ze soen. Dat heescht, mir hunn haut net driwwer diskutéiert. Mä dat sinn alles Diskussiounen, déi ee muss kucken, wéi et am efficacsten ass, fir déi Präisdeierecht och entgéintzekommen. An och, an Dir wësst jo ganz genau, och déi Répercussioun, déi déi eng oder déi aner Mesure huet, vu Moins-valuen, déi indirekt sinn, oder Plus-valuen, déi also et cetera, et cetera. Ech brauch net an d'Detail ze goen. D'Madamm Backes ass do méi habilitéiert, fir dat ze soen. Mee do, ech sinn net hire Spriecher. Keng Fro un d'Dénus? Nei Iwwerlescht. Merci. Le complémentaire du complémentaire.

Also déi huelt et elo net iwwel, mee haut de Moien hu mer eis wierklech konzentréiert op d'Impfungen a mir hunn net iwwert den Tour de France eng Fro gestallt kritt an och net Punkte gehat. Mir hunn tatsächlech schonn d'Chance gehat, den Tour de France, och den Depart souguer vum Tour de France hei zu Lëtzebuerg ze hunn. Ech weess net, wéi dem Här Engel säi Budget och ausgesäit, well ech weess, dass dat och mat engem Coût ze dinn huet an ech kennen och net seng Propositione fir déi nächst Joer rën, mee wéi gesot, mir sinn nach net befaasst gi mat esou enger Demande, weder am Regierungsrot nach. Kënnt et am Regierungsrot net wahrscheinlech. Kënnt et, ma da iergend eng Kéier gi mer emol befaasst an da kucke mer. Voilà, merci.